An domadder begréissen ech iech zu engem, besser gesot, bekannte Projet, dee jo scho e bëssen hei leeft mat Online Race op mengem Channel. Mä cat art, mir spillen da lo den Offline-Modus och eng Kéier, wou ech da live kommentéieren. Dir gesitt, mir sinn an der Versioun 4.13 schonn, dat heescht, et ass all DLC schonn drop. Déi gelount et firwech eng Kéier a zum Spill eng Kéier. Et ass den 3. Mee 2014 erauskomm. Mir ginn hei direkt och an den Eenzelspiller. Voilà, den Release-Datum hunn ech scho gesot. Dat ass am Fong och den eeleften Deel vu Mario Kart, wann een déi Arcade Games all giff dobäi zielen. Et bleift nach ëmmer de Funracer Nummer eent, gi ech mol sou, vun Nintendo. Hei gesi mer et. D'Cups sinn och nach ëmmer an. Dat hei ass och nei, 200 TCM ass bäikomm dësen. Dës Mare Kart, déi jo alles gouf bäigefüügt per DLC a co, wat souguer for free mengen ech war, mir gespillt een och eng Kéier an zum géinter Schluss. Haut maache mer awer mol fir d'éischt 150 Kubik wéi gewinnt. Mir fänken natierlech och nëmme jo mat 1500 Kubik Lost Peanuts an. Mir gesinn och herno e klenge Bug souzesoen, oder wéi et wëll soen e klengen Trick. Am Ganze ginn et elo gläich och 36 Charakteren ze gesinn, mir hunn natierlech eréischt 16 fräi, mee dat ass de Mare Kart mat den Innovatiounen. Mir ginn natierlech mol 150 Kubik, hei voilà gesi mer et. Do gesi mer e puer Käpp, déi mer nach net gesi bis elo. An och ganz ënnen hei gesi dass ech schonn d'DLCs, wou ech bëssen am gaange sinn ze dokteren, ze kucken. Déi kommen awer och erëm vill, vill méi spéit. Mir maachen traditionell, mir fänken a mam Mario un. Mir huelen säi Standard-Kaz, säi Standard-Pneu a säi Standard... Fliger souzesoen, säi Gleiter nennt een dat jo schéin op Däitsch. Dat ass och duerch Marc Cazive elo bäikomm, dat heescht ass déi éischt Kéier op enger Konsol, net op engem Handheld, wou ee kann en Auto selwer zesummebastelen. Mir klicke lo virun, hei erëm gesi mer et. Mir kënne mam Pilz Kapp ufänken. Dohanne sinn d'DLCs natierlech scho fräi ginn, wann s de Pay to Win gemaach hues. Dat heescht, ass scho Spoiler fir zum Schluss vum Projet. 12 Cups, dat heescht 12 Parts komme vu mir. Ech gi sou, mir halen op mat ronderëm lallen a mir drécken hei op de Pilzkapp a mir fänken un. Wat ass an dem Modus hei nei am Mario Kart 8? Jo, da fänke mer natierlech hei un e bëssen ze erzielen a mir gesinn elo natierlech hei, wann déi Luedescreenings endlech färe wieren. Also dat ass och wat ech elo direkt soen, ech schneiden déi net eraus, ech lallen iech déi Zäit voll. Mir gesinn et da lo, wann et mol gi viruginn, voilà, déi éischt Streck, et ass mol net, net wéi soss, et ass Marecard Stadium hei an do gesi mer dann och deen neie Feature, also besser gesot souguer déi zwee. Mir gesi mol éischtens och Marecard TV do, Schleichwerbung, dat ass och nei agefügt ginn. Nintendo huet endlech agebaut, oder besser gesot d'Hersteller vu Marecard, datt ee kann op YouTube alles setzen a co. Voilà, an et geet hei lass mam Mario, e bësse standardméisseg jumpe mer mol eng Ronn fir den Ufank, alles chill. Et ass och den éischte Projet, wou ech elo net mam Gamepad direkt spillen, mee ech hunn de Pro Controller mer geholl. An hei, voilà, et fänkt scho gutt un, een neit Item, wou mer de Bouss an natierlech klappe ginn. An da gesi mer och hei am Firehopping scho e bëssen, dat ass och wat ech nach méi spéit wäert agoen. Mä jo, den Anti-Gravity Modus ass komplett nei, se hunn d'Strecken also op der Kopp gehäit, du kanns op de Strecken. Gepëscht bleiwe. Pneue ginn dann souzesoen nëmmi ginn der ronn. Da gesi mer elo den Ëmswitch. Voilà, do ass en. A mir fueren hei emol eng Ronn virun an ech mengen dass mat Minus, voilà, mat Minus kanns de nach d'Kaart an aklicken. Dat hu se deemools och duerch den DLC eréischt bäigefügt. Dat ass och alles. Eis réischt Midd spéit komm net Leit scho opgereegt gehat déi Kaart wosse jo eng Lüder vergiess mä jo mä Kat déi wien eng Kéier zréck dozou dat ass et komplett nei sinn endlech domadder geduecht éischtens du kanns mat denge Kollegen op der Wii U Zäiten shauen an och Momenter shauen du kanns souvill Sekonnen for free op Youtube setzen an du kanns och nach wanns de eng Capture Kaart oder sou hues kéinste se souguer nach méi spéit ophuelen. Ja, mir gesinn d'Heit dass bëssen einfach man Ufang bëssen easy. Mir kucken eis dat un. Grafikméisseg wann der dat do awer kuckt, da kënnt mer esou wat der wëllt. D'Spill ass vläit mat der Item Rotation e bësse fir casual Poubelle, mee holy shit déi Grafik I like it géif ech mol soen. An heieren dee gudden Anti-Gravity Modus. Ganz éierlech gesot, ech fannen et ass eng gutt Innovatioun. Et gëtt Nintendo méi Méiglechkeeten, voilà, an dat do ass een Schock Schock. Lo kommen se erem an do ged dat jo och gesin mat de Green Shells, du Knups einfach do dran, dat hues an dem Spill hei nach méi trollméisseg gemaach. Mee dem Mario ass dat egal. Mee eng hun hei och Coins ze sammelen par rapport zum Arcade Wii maan ech emmer gär de Verglach, och wann ech dat nach net hei let's playt hun um Channel well de Capture Card dat net wëll zouloossen. Mee jo, dann hu mer hei schon déi éischt Mario Kart Stadium fäerdeg gespillt. Ech fueren se mat iech of. Mir hun natierlech emmer Theme, wann dir och gär Theme wëllt uschwätzen, mir gesin et och hei 12 Spiller. Mario virum Bösewicht Bowser, Peach, Roy, déi sinn dobäi, Iggy ass dobäi, Katzenpeach ass schonn direkt en Ufank dobäi, en DLC, Daisy, Toad, Link, och en DLC, wéi gesot, Wario, Baby Daisy an e Shy Guy. An wa mer bei Shy Guy sinn, deen huet och am spéidere Verlaf, géife si mer dat héchstwahrscheinlech eng Kéier, oder bei och beim Yoshi, deen huet nach Faarwe krut, wann een zwee DLCs Bundele bäienee kaf huet. Mir ginn an déi nächst Course. An dir frot iech bestëmmt, Wisou maachen ech dee Projet elo eréischt? Ganz einfach, de Projet huet muss eng Kéier gemaach ginn. Et ass de Grond, wisou ech mer d'Wii U deemools kaf hunn. An et ass och elo eng Aart Iwwergangsprojet, wou elo nach e bëssen dauert, bis vläicht erëm nach e puer Spiller vläicht erauskommen. Ech spille vläicht elo momentan och Paper Mario, wäert ech gläich uspillen. An dann vläicht gëtt et och eng Kéier Let's Play. Dofir hei ass e gudden Iwwergang. Dat gi elo sechs Wochen, all Woch kritt der zwee Parts ze gesinn, besser gesot zwee Cups. Hei gesi mer och e schéine Wasserpark. Wéi gesot, d'Innovatioune sinn do, grafesch erëm top vun Nintendo. De Lakitu seet eis, mir solle starten, a mir kënnen de Start anscheinend nach net richteg. No zwee Joer, géif ech soen, wat dat Spill ugeet, ne? Net schlecht. Voilà, mir kréien hei och Mënzen. Mir hunn elo bis elo eng, een neit Item gesinn. Déi zwee aner Items, ech kucken, ob mer se elo nach vläit kréien. Wann net, gi se vläit eng Kéier geleakt, gi ech emol behaapten. Hei ass och Antigravity erëm am Waasser. Ënnerwaasserwelte si bäigekomm. Dat hat een lo am Mario Kart Wii och nach net. Am Mario Kart 7 gouf et dat schonn deelweis e bëssen, och mat der Loft hin an hier fléien. An e gesitt hei awer grafeschméisseg top, géif ech mol behaapten. An eise Klempner hei huet keng Problemer, hien huet fir hierzekommen. Hei gesi mer nach eng Aart Karussell an do si mer schonn ëmmer eng Ronn gedréint. Esou einfach geet dat. D'Coursë sinn deelweis extrem schnell fäerdeg, fannen ech emol. Oder se kommt einfach méi schnell virun. Läit et wierklech mat de Gravity Modus an do lass den nächste Schock. Schock fir Schock geet dann also hei virun. Mee jo do sinn och déi schéi Fësch déi se nach gemaach hunn. Designméisseg kann ech mech net bekloe bei deem Spill. Ech weess net wéi et iech do geet. Mee dann ass ëmmer e gewësse Moment, och wann s de online spills, do flitt d'Spill einfach nach ëmmer an den Eck. Dat ass wierklech de Problem mat den Items. Mir hunn genuch Themen, et wäert och nach eng Kéier vill méi am Detail ugeschwat ginn. An ech gesi wierklech, hei gesäit et schlecht aus, dat mer déi aner Items kréien. Ech gi soen, dann annoncéieren ech se eng Kéier. Dat engt Item ass de Bumerang, dee se bäigefüügt hunn. Vläit kréie mer nach eng Kéier während dem Projet, wann ech e bësse ronderëm trollen, haut maachen ech mam Mario eng Kéier, ech weisen dat Ae e bësse karideis fir, an dat jiddere ka fortfueren, Dir gesitt jo op der Kaart. An dat zweet Item ass dee Moment d'Superhorn, an dat ass och trollololol. Domat kanns du och Blue Shells dodgen. Ech weess net wat Nintendo sech dobäi geduecht huet. An déi Piranha Plants hunn ech zwar do gesinn, och am Online Modus. Et ass verhext, déi frësst einfach deelweis d'Japaner hunn ëmmer an ëmmer erëm dee Blutt. A lo kënnt déi éischt Blue Shell vum Pad, wou mer dovunner geschwat hunn. Wann d'Japaner Piranhaplazen hunn, déi sinn ëmmer esou ëm den Hals vu 7 Meter an eis si just 7 Zentimeter, géif ech mol vergläichen. Also leck a sou ass nat mat der Randert hu se net erausgeholl. Wien dat och soll eraushuelen, dat weess Nintendo anscheinend net. Majo, da si mer hei schonn duerch mat der nächster Course. De Mario freet sech, e wénkt eng Ronn, Dir hutt jo de Thumbnail sécher gesinn, haten och schonn e Like, e Like domm souzesoe gewisen, wéi soll en dat anescht nennen, Thumbs up. An hei de Mare, jo. Kuck mer mol eng Sixi ze maachen, ne? Hoffe mol mir kréien dat hin. Also wéi gesot, de Mare Kart 8 ass och den, d'Spill vun de Rekorder. Et ass einfach och d'Strecken déi méi si wéi soss, well duerch déi DLCs sinn erbäi komm. Woubäi och net de Maximum erreecht ginn ass. Mir hate jo esou Super Mario Kart Circuit oder esou, wou alles nach em dra geklaakt ginn ass. Mee wann ech et vergläiche mat de rezente Mare Kart Spiller, Mare Kart Double Dash un, ass et dat Spill, Aus menger Gaming-Zäit waren déi meescht Strecken dat. An hei gesi mer et, och eng nei Streck op de Sweet Sweet Canyon heescht se op Englesch. Zockerséiss, ne? Jo, elo kritt ee rëm Honger. An hei gesi mer et och rëm, Iddien top Nintendo, alles schéin designt, d'Strecken ass einfach herrlech. Mir hätte einfach just den Item Modus vum Mac hat Pi vläit Copy and Paste amplaz do rondë rëm ze dokteren. Ech mengen dat och puer Leit an Tell méi glécklech domadder gemaach wëll d'Spill et ass ufanks gehypt ginn et war jo den ech erzielen elo nach d'Geschicht wéi ufanks war 30 Mee 2014 war et rauskomm. Et ass schon ugaang, ech hunn d'réischt Enn Juni kaf duerch d'Examen op der Uni a während deem ganze Mount hunn d'Leit, d'Tr Leit, zirka zwou Wochen gespillt, dann war d'Spill op eng Kéier schon iergtwéi dout. Freet ech natierlech wéi sou ufanks d'Matcher, et war wierklech Kopf an Kopf rennen an du koum de Feierhopping, dat ech e bësse schon ugewiesst hunn, dat ass dat ronderëm Gehops, d'Leit hu bësse geduecht, Coman, dat do kann d'Joch net sinn. An da sinn och puer Leit natierlech, déi dat Spill 24 op 24 Stonne spillen, déi dat dann esou krass erëm duerchweeken. A ganz éierlech, ech maachen ab und zu Feier op eengem, mee et sinn awer och keen, deen déi ganz Streck dann do ronderëm hupst wéi e wuertwiertlech Iesel, géif ech behaapten. Ma hei gesi mer et, ass och alles erëm schéin designt. Do sinn nach Wandmillen aus Kornee, géif ech mol einfach behaapten. Naja, do hanne sinn nach. Gutt da Keeks sou wéi d'Nana da, da kritt erém Honger. Eng ganz schéi Streck de Maargel fir d'Duerchfall, soss huet dén och erém ze vill giess. Hé dat hir vun Peach sou vill Kuche gebak krut hat. Hei wärt och den de Kéigiss elei sin, kanns da just ukucken, kanns net dru bäissen. Dat hätt och na gefeelt. Zu Amerika d'Aart hätten se agebaut, dass dass kén eppes friessen. Dass et och da méi schwéier gëtt, oder kënnst du mer och de Lumi sou schnell fort? Bei eis ass schonn dat. Wéi gesot, d'Ufanksgeschicht war vum TL gehypt ginn. Mir hunn och eng Season an der Mario Kart Boards League, oder wéi huet déi geheescht, vu Mario Kart 8 gespillt, mee et war einfach, mir hunn net mat kënnen halen an et war och kee Reiswiescht vill do. Grad déi Items mat Téischen huet eis wuertwiertlech schäisse gedoen. Aner Ekippen hunn et och probéiert, mee ech, mir si lo Oktober 2016, ech kann eppes Traureges soen, Dat Spill hei gëtt manner gespillt wéi maer kennt, wéi mat deem Wimphy Online Modus, well et vun der Community einfach verhaasst ginn ass mat deem Items System. An do sinn och wierklech Free for All Tournaments gewiescht, do hunn d'Leit einfach nëmmen dach gehaasst. Dir gesitt och uewen mol nach dee Stär mat 0 vu 6, do kéint ech elo dat ophuelen, mä anscheinend een aner Part, mä do gesitt der maer Katz TV wat agebaut ginn ass deemools.

Wie war et wenn man den Teufel mit dem Namen nennt? Ah ja, hei sinn d'Steinblockruinen och ganz schéin designt. Mir fuere mam Mare wéi gesot mam Standard hei ronderëm fir den éischte Part. Wann Dir elo wënscht, oh hutt Der dat do gesinn? Huet se mech fäerdeg gemaach mat der mat der Banann. Dat do geet awer net. Ech fueren elo mol hei no. Wann dir Wënsch huet, wéi gesot mat Charakteren, da sot mer Bescheed, da ginn déi eng Kéier geholl. Ass guer kee Problem, ech sinn ower flexibel Unix 12 Parts. An hei, jo probéiert erëm mat der Bannonn dee Knaschtert, mee fuer mol eng Kéier e bëssen hannendrun, hu mer e bëssen Action elo nach zum Schluss. Ach Kanner, muss elo ufänken ze trollen, hat ech jo do gesot, ech maache gären eng Sixty, elo geet et lass hei. Dir hutt elo och grad en Troll gesinn, hat ronderëm bampelt, sou Iddie, du schéisst déi, oh mäi Gott Bowser, wat bass du do, Bowser, ech kann et net nokucken. Schéiss déi Feierblumm no vir. Bah, dat ass och eppes, Feierblumme si vum AK 7 och iwwerholl ginn. Leider, géif ech mol behaapten, well et ass en Item. An hei hu mer et awer elo nach, de Boomerang. Sou, du Aarschlach, du hues mech jo getraff, oder kriss nach eng Kéier vun meng Hannen. Hunn mer nach eng Kéier getraff. Voilà. Kucke mer nach, ob mer Peach iergtwéi kréien. Ah, mir fannen emol eng Kéier dës Säit. Ech muss elo da nach fort féieren. Ah leider net. At least I tried ne. Mee dat war de Bumerang an dann feelt jo just nach d'Superhorn wat mer wahrscheinlech net. Oh da gott de flitt erëm ronn eng Réier fort hei. Do sinn nach déi gutt Stengbléck oder eng Greenshell. Du kriss d'Superhorn souguer op zwee oder een deelweis hei sou wéi s de kanns online dann och d'Blueshells dodgen. Ass och am Teamplay-ing zimlech gutt mee Sou, do kriss mol nach e Becksbär an d'Schnëss, wa mer dobäi si mat enger Piranhaplanz. Mä jo, wann TL Superhollen hat, dat ass meeschtens op Box, geif ech mol behaapten, wat se mat gespillt huet. Also, ech weess net, mir hunn am MK vier T-Krut Teamplay Perfektem, si hunn am MK aacht ass guer näischt gaang. Et luget drun, datt mir vill méi jonk Spiller rekrutéiert haten, déi waren de Leck. Ech kann net soen, wat do de Problem war. Voilà, hei fëllen mer déi lescht Meter, mee dat do misst alles op de Gebrauch sinn. Ech weess, de Greenschnell ass nach am bëssen nach hoffen, dat mer nach eng Kéier vläit treffen. Voilà, en huet seng Kierch gedréint, dat misst et da gewiescht sinn. Sidd d'Kämpfer do hanne roueg, ech kann elo an d'Zil fueren an dann hu mer wéi versprach d'Sixty. Mä do ass elo e Kritikpunkt, deen ech elo och nach eng Kéier äusseren, wa mer elo den Siegerehrung gesinn, déi Sixty, wann s de ee kriss, hues de eng dräi Stären, that's all. Du muss keng Zäit maachen, wéi Marc Haerdt d'RSA da jo schonn op engem Channel gesitt huet, oder Mä et hat wéi ewwer och net direkt assuréiert, dass de deng 3 Stären has. Dat huet Nintendo e bësse rëm kiddie-friendly gemaach. Ah jo. Ma do gesi mer et nach, zum Schluss huet just de Shyguy nach de Link gläich gezunn. D'Peach an de Roy waren meng gréisst Konkurrenten, de Bowser huet e bësse de Schlappe verluer. An dat war da schonn den éischte Part. Mir kucken elo nach hei d'Ergebnis an. Zeien, ech kéint iech och nach d'Highlights uweisen, gëtt dann kenge Best of enke geweest. Hat der natierlech elo d'Snipes gesinn, den Ufank schonn, d'Banannen, déi ech dann d'Schnëss krut hat, oder de Boomerang oder de Green Schnellback. Spam, do ass alt ëmmer esou eng kleng Aushal vun den Nintendo iwwerholl ginn. Best of the race, géif ech emol behaapten. Mare cut, lo gesi mer dach schéin hei, an da gesi mer lo hei eng Kéier esou e best of, do rappe mer scho ronderëm, dat war also e best of fir si, voilà, do fiert e ronderëm, hopps hopps hopp, an do mampf, dat ass d'Mare cut Defi, gesitt der dat, also ech fannen et ass gutt vun Nintendo gemaach, mä awer d'Ëmsetzung hätt kënnen e bësse besser sinn. An do gesi mer et, éischten, éischten, éischten, also zuckersüsse Canyon, Sweet Sweet Canyon, hat ech also nach richteg gekuckt, besser gesot predicted, do gëtt nach eng Mënz aktivéiert an d'Fënn iwwer d'Zil, voilà. Dat ass Mario Kart Television, géif et och op der Tëlee ze gesi ginn, wär schéin. Voilà, an da kucke mer hei eng Kéier d'Rankings. Glückwunsch! An do sinn dann déi 3 Stären, déi ech ugeschwat hunn. An da géif ech soen, dat war et da schonn. Voilà, mir gesinn hei de Blumenkapp nach fräigeschalt an neie Charakter fräigeschalt. A mir kréien nach déi Stempelen op Miwes. Ah nee, ech maa keng Poste mer dra. Voilà, nächst gesi mer da wéi ee Charakter mer fräigeschalt hunn. Ech soen iech Merci fir den Nokucke, bis d'nächst Kéier, ciao ciao.